हिसाब से छियै के ना हम तऽ सही छै जे कहियो मौका मिलत हम अपनो कनि घर वाली के मानब मगर अहीं तऽ हमरा तऽ कनि दिल से नहि लिख कर दै छली मत अहाँ तऽ बा- बाते छोड़ दी हमरे गलती रहै छै जे अहाँके हम कुछ कहि दै छी नहि तऽ हमरा अहाँ से सुंदर कोई नहि सही नहि ए

पैसा पहिले हमरा हाथ में दू पहिले पैसा तब हम पहला गप करब। बात बुझू तब ने पैसा देब हम बात बुझले छी अहाँ कहू ने हम सुनै छी हम हाँ, अहाँ कहू अहाँके दै छी पैसा अहाँ एखने देखने छी कहियो पैसा तऽ कहल। ई पैसा देल अहाँके बिजनेस व्यापार करैके लेल म ए, से बात बाबूजी हाँ बाबूजी बा। देल पैसा यानि के कर्जा लोग से लए कऽ ओ, ई पैसा जे अहाँके देब तऽ अहाँ बिजनेस करबै ने वाह आप देखू ई पैसा तो हम सपनों में नहीं सोचे छलिए कि हमर बाप देते कह के आप तो झामलाल की करते पैसा के देखो कि लक्ष्मी की की करते आप एना सुनू ना लक्ष्मी के त लए कऽ जा रहल छै ई लक्ष्मी अरे बा अहाँ के हम कहियो बिसरब अहाँ के हम कहियो नहि, अहाँ तऽ हमर पत्नी छियै नहि बिसरब लो तो ध्यान रखब बौआ। अरे कत्ता से हम आबै छी घुमि कऽ घूम के की छै हाल खबर का ठीके छै की छै का ठीके छै हाल खबर तऽ ठीके छै बहुते बुरा छै देखै छी बहुते पैसा गनै छियै ई तऽ पैसा देने छै हमरा बिजनेस करला हमर बात आइ तक तैयो नहि देने छलै आइ देलकै बिजनेस करला आब ई यौ पैसा के तऽ तऽ हमर बिजनेस संगे अहाँ जुड़ू ने कतेटा बड़का बिजनेसमैन छी हमसँ अहाँके की था अहाँ बिजनेस करै छियै तऽ। कोन बिजनेस कते कते बड़का बिजनेस करै छियै हम लाख लाख टाका हम एक दिन मे कमाबै छियै अरे बा सही में हँ तऽ ई पैसा पहिने हमरा दिअ ने तऽ हम अहाँके ई पैसा से केना दूटा पैसा हेतै से अहाँके बुद्धि अहाँ जायब पर हम। केना विश्वास करबै हम तऽ हम अहाँके दिल के करीब छी ने तब अरे विश्वास बा। करबै ने दिअ से बात हम्म, अहाँके हमको बिजनेस करै लए सिखा देब अहाँके नहि यऽ बुद्धि हमरा छै ओ तऽ बात तऽ छै मोहम्मद तऽ छओ देख। पाँच होइए अहाँके नहि देखिके विश्वास करू ने विश्वास करू तब ने हेतै से विश्वास बात। करू, हँ तऽ ठीक छै हम दै छी पैसा हम धोखा नहि देब हमरा हम धोखा नहि देब तऽ हमर कसम बाप से हम- मारतै। हम धोखा नहि देब धोखा नहि देब दिअ दिअ विश्वास यऽ ने विश्वास तऽ छै कनी मनी हँ, विश्वास तऽ यऽ। विश्वास यऽ ने तऽ जाउ अखनी घर आ हम अहाँके काल्हि केना ई पैसा केना पैसा एतै ने तब हम कहब अहाँके जाउ पैसो लेबे हमरा पठा देबे त केना विश्वास करबे हम ई साथ पैसा देबे ले- तब ना ई पैसा के साथ केना के देबै ई पैसा लए के हम बिजनेस में लगेबै तब ने काल्हि केना के पैसा देब अरे तू बात त सही कहै छै हम लिए जाओ दैए जाओ, पड़तै हाँ, हमरा जाओ, जाओ। हमरा फोन करबे हाँ, अहाँ हम फोन करब। पक्का फोन हाँ, फोन करबे करब, लिए जाओ। बुड़बक के तो धन भेलै तऽ ठक कहीं उपास भेलै अरे छोरा अरे सुन सुन सुन अतनी पैसा से नहि भेलो काल्हि बीस हजार लए कऽ आबियो बुझली ले जो बीस हजार लए कऽ अभी काल्हिखिन यौ ठकबै छोड़ाके पैसा तनी नहि भेलै बीस हजार आइ देलकै बीस हजार काल्हि लेबै एकरसँ हम एकरा ठकबै हम आओर नीक अरे तोरी बहिनी बुढ़ ई छोड़ी हमरा के मिल गेलै रस्तामे दस हजार रुपया दे देलियै बिजनेस करै ला ओ कोन बिजनेस करतै फेर कहै छै बीस हजार रुपया लेके आबै ला आब तऽ हमरा घरवाली लग तऽ जाइए पड़तै मांगे पड़तै बीस हजार रुपया आब की कहत नहि कहत आब समझमे नहि आबैया देखै छियै ऐ सब वाली सुनू एनी हाँ बोलू ने की भेल अरे बाप रे बाप की कह माल एते टनाटन पकड़ा गेले उ काम जे पैसा ओहिमे घटि गेल हमरा हमरा बीस हजार रुपया और चाही ओहिमे जे लगा देबै ने तऽ माले माल कमा सकबै अपना सब कोन एहन बिजनेस छै जे बीस हजार रुपया लगत अरे अहाँ- अहाँ के पता नहीं है नहीं बोलू माँ एते सुंदर बिजनेस पर आ गई है कि टनाटने पैसे पैसा हुए केना पता नहि छै लोक को मुनसा पाँच हजार मे बिजनेस करे छै अहाँके दस हजार रुपया देलू तैयो ने बिजनेस भेल अरे आरो बीस हजार रुपया अरे अरे देलू। कामे वही छै सप्तरी वाली के कहब हम ओकर बयान नहीं कर सके छी हम बात बुझू ना आब केना करिए कतऽ से लाइव के दिए अहाँ जतऽ से लेके दो हमरा मतलब नहीं छे मरा हमरा चाहिए बीस हजार रुपया दस हजार रुपया कर देलिए बीस हजार रुपया नहीं कर सके छोरो बिजनेस में ठीके छै कहै छै मम्मी पापा के की करतै ठीक छै सोचू लू हम दै छी ठीक छै